Voilà, dann begréissen ech Äech ganz häerzlech op eiser Presskonferenz nom Nationalvirstand vun Vun haut de Moien. Ech probéieren, kuerz op déi eenzel Punkten anzegoen. Warscheinlech gëtt haut elo e bësse méi kuerz wéi normal. Dat huet awer och vill, a mengen, a mengen och, dat huet, also roueg, roueg elo am Publikum. D'Froe sinn, d'Froe si fir dono, hein. Nee, dat huet, dat huet och domat ze dinn, dass mer wëssen, dass jo och eng Eng Regierungspolitik an eng Politik vum Par-, also d'Aktioun vum Parlament elo esou lues op, op en, op en Enn kënnt. Dat heescht, dass elo net onbedéngt, dass nei Dossieren op, opginn. Esou hu mer och haut de Moie vun hannen de Point de vue, den, den, de Punkt gesat par rapport zu den eenzelne Dossieren, déi nach en cours sinn a wou déi am Eenzelen dru sinn. An ech wéilt da kuerz op dat agoen. Ech wëll awer allgemeng eppes soen op d'Ried vum 26 Abrëll. Am Kontext vum éischte Mee hat ech drop higewisen, datt et fir Europa an och fir Lëtzebuerg, mee virun allem fir Europa, Ganz, ganz wichteg ass, dass d'Konventioun, déi Genfer Konventioun iwwer d'Rechter vun de Flüchtlinge misst, misst agehale ginn. Ech bedauern zudéifst, op Grond vun deene leschten Diskussiounen an Décisiounen, déi um héchsten europäesche Plang passéiert sinn, dass dat leider net de Fall ass, mee dass sech Europa ëmmer méi beweegt an d'Verletzung an d'Violatioun vun där ganz, ganz wichteger Konventioun. Ech ginn elo net an den Detail a, mee dat sinn Stéchwierder. Ech probéieren, Lageren opzebauen ausserhalb mir selwer oder Opfänghäfen an esou weider mat dem eenzege But, fir Leit, déi an Europa Asyl froen, well se eben aus Grënn vu Krich, vun Ënnerdréckungen an esou weider hunn hir Länner missten misste verloossen, si mer elo um Punkt, dass eben Europa sech komplett probéiert ofzeschotten an de Problem no bausse wëll verlageren. An dat ass doudsécher am Widdersproch zu där Konventioun. An dat ass och net Europa würdeg, wou ëmmer erëm behaapt gëtt, hei géif et drëms goen, déi europäesch Wäerter ze schützen, zumools an dësen Zäiten, wou se virun allem vu rietsextreme, rietspopulistesche bis faschistoide Extremer an Ecken ugegraff ginn, wou mer dann eng Politik maachen, déi ëmmer méi leider an déi do Richtung geet. An ech wëll, ech wëll haut nach eng Kéier soen, wat mer och schonn deemools gesot hunn, dass d'Flüchtlingsrechter, dat sinn och demokratesch Rechter. An dee Moment, wou een d'Rechter vun de Flüchtlingen net respektéiert, hir Konventioun net respektéiert, dass dat och den éischte Schrëtt fir d'demokratesch Rechter vun de Bierger an Europa a Fro ze stellen, wéi mer dat leider och schonn a bestëmmte Länner vun der Europäescher Unioun erliewen. A mär gesinn als Gewerkschaft, sono International Gewerkschaftsbewegung, Europäesch Gewerkschaftsbewegung, OGBL hei am Land, eng grondsätzlech Missioun als Bestanddeel vun de fortschrettleche Kräften a Beweegungen aus eng grondsätzlech Missioun dodran, dat op dat Héchste ze bekämpfen, an deem mer och virun allem fuerderen, dass sech an Europa sech mat deene Problemer ausenanergesat gëtt, mat deene mer wierklech ze dinn hunn, an dat sinn doudsécher net, ass doudsécher net déi sougenannte Flüchtlingsproblematik, mee dat ass d'Problematik vun de sozialen Inegalitéiten an all hire Facetten, déi mer an Europa erliewen a wou eng Politik wäitgehend nach ëmmer leider versot, respektiv wou um Niveau vun der Europapolitik net an deene Schrëtt no vir avancéiert gëtt, déi noutwendeg wären, fir eben all deene negativen, deene politeschen, ech nenne se Gëftbeweegungen géint d'Demokratie an Europa, fir deem de Rigel virzezéien an dat Ganzt emol an d'Ofstoppen ze bréngen. Déi do Politiken, déi do gemat ginn, si weider näischt aneschtes wéi den Terrain ze bereede fir Politiken, déi ganz, ganz schlëmm sinn. An dat muss onbedéngt an Europa gestoppt ginn. An ech maachen och an deem Sinn e ganz kloren Appell virun allem och un d'Jugend, un nei Generatiounen, dass se sech dessen bewosst sinn, dass och do d'Responsabilitéit bei hinnen alleguerte läit, fir déi doen Entwécklungen ze stoppen a mat all de fortschrëttleche Kräft politescher Natur, gewerkschaftlecher Natur an och an der Zivilgesellschaft deem deem en Enn ze setzen. Sou, dat just vläicht deen eenzege Punkt haut zu dem internationale Volet. Ech kommen direkt op déi politesch Dossieren hei am Land. ze schwätzen. Mär hunn, bon, eng ganz Partie vun elo Projeten, déi um Instanzenwee sinn. Ech wëll hei nach eng Kéier betounen, dass et positiv ass, dass mer elo viru Kuerzem de Projet de loi iwwert déi sougenannten Aarbechtszäit konnten um Instanzewee hunn. An ech confirméieren hei, dass dee Projet de loi, nodeem mer en analyséiert hu, genau deem entsprécht, wat mer am sozialen Dialog am Kontext, also am Kader vum Comité permanent travail et de l'emploi tëschent Patronat, dem Aarbechtsminister an eiser Säit ofgemat hunn. Dee Projet de loi widderspigelt dat. Ech ginn elo hei net an d'Detailer alleguerten an, just déi wesentlech Punkten. Dee Projet E leent sech wäitgehend un dat un, wat 2004 am Kader vum Wirtschafts a Sozialrot festgehale gouf, am Kader vum Avis vum Wirtschafts a Sozialrot. Deemools gouf et do Unanimitéit, a bestëmmte Richtungen ze goen. Ech widderhuelen dat, Zäit ass Zäit, eng Stonn ass eng Stonn, eng gespuerte Stonn ass herno och eng Stonn vu Fräizäit. Dat Zweet ass, dass keen Aarbechtszäitkonto hei am Land kann agefouert ginn, wann deen net iwwert e gewerkschaftlechen oder e sozialpartnerschaftlechen, e gewerkschaftleche Verhandlungswee fixéiert ass, séif et iwwer Kollektivvertrag oder séif et dat, wat och iwwer d'Kollektivvertragsgesetz méiglech ass, iwwert déi sougenannten Accords interprofessionnels. En zweete Punkt, dee mer also do ëmgesat gesinn an deem Gesetzprojet. Op deem drëtte Punkt, do si mer, zweifellose Kompromiss agaangen. Dat ass d'Fro, wéi wäit sinn déi Aarbechtszäitkonten och ofgeséchert am schlëmmste Fall vun de schlëmme Fäll, nämlech beispillsweis vu Faillitten. An do hu mer eis gëeenegt, dass eeben an deem Fall iwwert de sougenannte Superprivileeg, deen ëm zweemol de Mindestloun just fir déi doe Fro géif gehéicht ginn, fir eeben do Leit par rapport zu hirem gespuertene Zäit, Geld, wat jo och Geld ass, eben ofzesécheren. Dann all déi Aspeisformullen, wat kann iwwerhaapt an Aarbechtszäitkonte geluet ginn. Do entspricht och dee Projet de loi genau deem, wou mer gesot hunn, dat doe kann eran an dat doen däerf net eran, zum Beispill vum legale Congé, gesetzlech virgesinnene Congé däerf näischt eran, ausser et wär eben nach eppes ugesammeltes opgrond vun Congé parental oder Krankenurlaub nach eppes iwwreg no dem 31. Mäerz, dann däerf et eran. An dat ass och gutt esou. Dat ass eng Formule, mat där mer kënnen averstane sinn. Voilà, ech hoffen, dass dee Projet de loi esou schnell wéi méiglech weidergeet. Mir wëssen, dass d'Zäit enk ass, mee trotzdeem hu mer d'Hoffnung, dass deen nach kann gestëmmt ginn, an dat wier och ganz gutt, well, well, well, an da wëll ech dat och direkt mat, mat der Aarbechtszäitdiskussioun elo verbannen, aus deem einfache Grond, well dat ass jo eigentlech d'Fro vun den Aarbechtszäitkonten, dee Projet de loi, kéint ee soen, d'Erweiderung, eng erweidert Diskussioun, déi sech grefféiert op d'PAN-Gesetz, wat mer jo och d'lescht Joer, d'lescht Joer agefouert hunn. a wou mer soen, dat ass u sech eng gutt Kontinuitéit par rapport zu deem, an dat entsprécht och deem, wat mer ëmmer gesot hunn, wa mer flexibel Aarbechtszäite wëllen diskutéieren an och insgesamt wëllen am Sënn, dass et och zu enger besserer Harmoniséierung zwëschen Aarbechtsliewen a Fräizäitliewe ka kommen, da muss dat gewerkschaftlech kënne geregelt sinn op der Basis vun engem Gesetz wat Kapp a Fouss huet a mär gesinn dee Projet de loi mat all senge Méiglechkeete vun den Aarbechtszäitkonte genau an där doer Linn vun Iwwerleeung an dat ass ganz, ganz positiv. An esou muss et och an Zukunft weidergoen, wa mer aner Aarbechtszäitdiskussiounen hei am Land féieren. Da sinn ech also elo schonn natierlech bei enger bei enger nächster Regierung, ween och ëmmer dat wäert sinn, wa mer zum Beispill déi wichteg Froen diskutéieren iwwert d'Recht op Deconnexion, wa mer driwwer diskutéieren, och hoffentlech mat enger UEL, fir d'Erneierung vun dem Accord interprofessionnel, wat mer zum Teletravail hunn, wa mer also u sech all déi Froe wëllen ugoen, déi mer elo, No bësse schememerhaft am Moment ëmmer méi méi kloer, lues awer sécher méi kloer kënnen definéieren, wat eigentlech d'Diskussioune vun den Aarbechtszäite sinn. Dat steet doudsécher am Contraire, an ech betounen dat, doudsécher am Contraire, an et feelt mer leider am Text. Dofir wëll ech et elo am Moment nach net ze vill kommentéieren. D'Presidentin vun der DP, d'Madame Cahn, huet jo verschidde Saachen aus hirem Wahlprogramm do scho public gemat. Eis feelen awer genau déi Texter dofir. soen ech dat ëmmer sous réserve, wann een déi Saache kommentéiert, do muss ee virsichteg sinn. Ech hoffen och net, datt mer elo vu Partei zu Partei all Woch Drëppches fir Drëppches do ëmmer erëm Elementer aus Wahlprogrammer kommen, wou dann sollen direkt da kommentéiert ginn, well dat riskéiert e schwéiert Ënnerfangen ze ginn, respektiv de Bléck fir dat Ganzt net onbedéngt ze schäerfen. Ech wëll awer kuerz drop agoen, wann, wann dat esou ass, dass do proposéiert gëtt, d'jäerlech Referenzperiod gesetzlech anzeféieren, da wäert dat ganz kloer d'Oppositioun vum OGBL hunn, aus deem einfache Grond, éischtens hu mer schonn d'jäerlech Referenzperiod, a genau ënnert deene Bedéngungen, wou et muss sinn, nämlech am Kontext, ass et méiglech, vun Kollektivvertragsverhandlungen, wou et also mat der Gewerkschaftssäit kloer ka geregelt ginn a wou mer net eng Flexibiliséierung à gogo géife kréien, wou d'Interesse vun engem Salariat mat den Aarbechtszäiten, wat d'Aarbechtszäiten ubelaangt, mat Féiss getrëppelt ginn, ass nämlech genau dat, wat dann passéiert, wann een einfach seet, elo flexibiliséiere mer op ee Joer iwwert d'Gesetz an da wësse mer, welchen Urwald a welchen Dschungel dann dann effektiv do ufänkt, dat ass alles, alles am Widdersproch zu enger gudder Verteidegung a Vertriedung vun den Interesse vun engem Salariat an de Betrieber. Fir mech ass et och verwonnerlech, dass dat vun enger, an dësem Fall, Ministesch kënnt, Familljeministesch, déi op där enger Säit ëmmer vill Wäert drop leet ze soen, Mär brauchen déi gutt Harmoniséierung zwësche Privat an Aarbechtsliewen an dann op dohinner geet a carrément proposéiert d'Aarbechtszäiten hei am Land, d'Aarbechtszäitgesetz ze verschlechteren. Dat ass e Widdersproch, dee muss d'Madame Cahn mer, Madame Cahn mer erklären. A wann ech da schonn dobäi sinn, da wëll ech dat dann och an engem Zuch maachen, well do jo och d'Diskussioun war fir, a wéi gesot, eis feelt de genauen Text, dofir soen ech dat hei dann och alles nach, dat sous réserve, dass ee kéint oder sollt de Congé parental nach kënne verlängeren mëttels Congé sans solde, wou dann staatlechersäits giffen d'Cotisatiounen bezuelt ginn, wann ech och nach gutt verstanen hu, sollen nach d'Betriber ënnerstëtzt gi fir d'Remplacement, an deem och do d'Cotisatioune giffe bezuelt ginn. Do wëll ech nëmme Folgendes soen. Also, wann et drëms geet, d'Situatioun vu jonken Elteren, Mann a Fra, ze verbessere par rapport och zu eben hirem Familljenliewen, dann ass dat eng fein Saach. Dat ass och wichteg, dat ass och noutwendeg. Ech mengen, elo an den OGBL ëmmer dofir dofir agetratt, zumools well et jo och am Interessen ass vun der Economie, vun den Employeuren an esou weider an et ass jo u sech wéi en europäesche Programm deen ofleeft, esou wäit wéi méiglech d'Fraenaarbecht ze förderen an deen Taux d'emploi vun de Fraen eropzesetzen. Wou ech och schonn hei puermol gesot hu wat fir eis, do kënnt nach eng ganz aner Komponent dobäi, nämlech d'Perséinlechkeetsentwécklung vun de Fraen, andeem se aktiv an den Aarbechtsprozess antrieden. Dat gëtt jo meeschtens an deenen Iwwerleeunge vergiess, well dat just eng ekonomistesch Iwwerleeung vu verschiddene Säiten ass. Da muss een natierlech op där anerer Säit och kucken, datt déi Leit d'Méiglechkeet hunn, eben hiert Privatliewen an d'Aarbechtsliewen, an dat eben souwuel Mann a Fra, kënne gutt ze gestalten. Dogéint gëtt et iwwerhaapt näischt ze soen. Mee wann ech gelift, mee wann ech gelift, net mat Diskriminatiounen, net mat Diskriminatiounen! Well d'Diskriminatioun fänkt do un, dass wann ech Congé sans solde an Aussicht, ënner staatlech subventionéiert, an Aussicht stellen, da soll ech och emol un all déi denken, déi Koppelen, wou deen ee wéi deen anere Mindestloun oder net wäit vum Mindestloun verdéngt an déi sech e Congé sans solde esou iwwerhaapt net kënnen erlaben. A wann ech keng Diskriminatioun wëll, da wär jo de positive Gedanken dobäi, datt ech soe, majo, jee no Revenu En Niveau vu Revenu, dat kann dann och degressiv no uewe fonctionnéieren, ginn ech dohinner an do ënnen, déi kréie weideren indemniséierte Congé, en erweiderte Congé parental. A wat et da méi erop geet, da geet et ëmmer méi an eng Formule vu Congé sans solde iwwer. Da wäre mer och do an engem sozialen Equiliber par rapport zu de Revenuen, well et ass net fir d'éischt Kéier, an ech widderhuelen et nach eng Kéier, An do kënnt och d'Kritik un der Madame Cahn, déi ech leider muss maachen, ech muss se leider widderhuelen an deem Kontext, mat der Reform vum Kannergeld, wou Kannergeld u sech fir insgesamt verschlechtert ginn ass, wou et net ugepasst ginn ass un d'Entwécklung vun de Revenuen an d'Indexéierung, wou dann och bis haut, a mär hunn den Här Meisch, ech hu mat engem Bréif gefrot, e soll eis de komplizéierte System vu Chèques-services un engem konkrete Beispill ausrechne loossen. Mir hu bis haut nach ëmmer keng Äntwert. Mee no eisen Analysen ass et esou, dass mat deene Reformen, wat d'Kannergeld ubelaangt, Chèques-servicen, dass an dëser Mandatsperiod vun der Regierung sech d'Situatioun vun deene Leit, déi ënne sinn, déi ënnescht Schicht vum Salariat verschlechtert huet an net verbessert huet, a mir hunn alles mat agerechent, och d'Gratuitéit vun de Cours linguistique an alles, mir hunn alles mat agerechent an esou weider. An da muss ee wëssen, datt mer also hei iergendwou eis ech soen elo mol mental, politesch mental an enger Schiflag bewegen, egal wéi positiv datt et ass, wann ee seet, ech denken no iwwert eng Erweiderung vum Congé parental, do si mär dobäi, mee dann awer an eng Richtung wäerten, wéi mär et elo proposéieren, an net wéi d'Madame Kahn dat proposéiert huet. An ech muss dann leider soen, et wär elo Geld scho genuch do gewiescht, well d'Fro stellt sech jo, firwat huet se dat elo net während hirer Mandatsperiod als Familljeministesch gemat, wat se elo eigentlech fuerdert fir eng kommen Zäit. Dat wär nämlech absolut och méiglech gewiescht, wann och dat Gesetz eben ëmgesat ginn ass. An do bleift eben de Wuertbroch bestoen, do kann ee soen, de Vertragsbroch, November 2014, d'Zukunftspak, mir waarden nach ëmmer drop, op dat Gesetz zum automatesche Mechanismus vun der Upassung vun de Prestations familiallen net nëmmen un den Index, mee eben och un d'Entwécklung vun de Revenuen. Do huet ebe leider d'Regierung versot an do spillt eben och d'Politik vun der Familljeministesch eng ganz, ganz grouss Roll. Deet mer leed, ech muss dat leider soen, wann een op där anerer Säit probéiert, Wieler ze mobiliséiere mat neie Formullen um Niveau vun de Prestations familiales, de Congé parental gehéiert bekanntlech dozou. Klammer zou. Ech ginn do elo net weider nach drop an. Mär hunn dann natierlech nach aner politesch Dossieren duerchgeholl, déi mer vum Fong hier als positiv bewäerten. Dat éischt, wéi kann et anescht sinn, d'Fleegeversécherung, wou am Géigesaz, am Géigesaz zu deem, wat den LCGB deklaréiert huet op där Manif um Rousegäertchen, wou eigentlech d'Bühn méi grouss war wéi eigentlech d'Zomm vun deene Manifestanten, déi do stoungen, an dat nodeem dat Ganzt schonn als grouss national Manif den éischte Mee ugekënnegt ugekënnegt war. Rtl schwätzt vun 200 Leit, bon aner Leit, déi hunn der knapps 150 gezielt. Ech soen dat elo ganz bewosst, well genau Déi Gewerkschaft jo behaapt, si hätt duerch hir Aktiounen eppes am Fleegeversécherungsdossier beweegt, dann ass dat falsch. An ech wëll hei confirméieren, dass den OGBL war, deen am Dezember dohinner gaangen ass an no alle Kritiken, déi mer, déi wiederhuelen ech net, mir hu permanent d'Reform vun der Assurance dépendance kritiséiert, esou laang wou mer, mir hunn ëmmer gesot, esou laang, esou laang wéi mer der Meenung sinn, dass do Leeschtungsverschlechterungen passéieren. Mär hunn am Dezember d'Initiativ geholl als OGBL, fir ze kucken, dass nach um ministerielle Plang, mam Minister zesummen, mat der Copas zesummen, mat der Gewerkschaftssäit zesummen, gekuckt géif ginn, wou d'Defiziter géife leien, fir d'Evaluatioun dovun ze maachen, fir ze kucken, wat dann noutwenneg ass, fir Verbesserungen ze maachen, also Nobesserungen zu deem Gesetz iwwert d'Fleegeversécherung. Mär hunn. An opgrond vun där Initiativ ass jo och lo schlussendlech a viru Kuerzem et dozou komm, dass Accorde fonnt gi sinn, déi och vun der Copas gedroe gi sinn, déi vum OGBL gedroe gi sinn, déi ministeriell gedroe sinn a wou mer jo och elo Amendementer an deem Sënn virleien hunn, fir eeben Verbesserungen ze maachen. Mir haten eng Partei, dat ass déi, déi eebe manifestéiert huet, déi deen Dag, wou et eigentlech zu deem Accord komm ass, net dobäi war. a wou mer och net verstinn, dass do nach eppes kritiséiert gëtt, dat versti mer net. Mee do hu mer e bëssen d'Impressioun, also e bësse wéi mer och den Accord als OGBL an der Fro vun der Impositioun vun de Frontalieren mam Finanzminister fonnt hunn, do war et just d'selwecht. Et ass ëmmer immens einfach, immens einfach op där enger Säit keng Accorden ze maachen an op där anerer Säit dann Surenchèren ze maachen an nach weider ze revendiquéieren, An am Moment, muss ech ganz kloer, gëtt do e politesche Match gemaach. Zënter Méint ass ënner anerem dem Aarbechtsminister, dem Minister vun der Sécurité sociale d'Zilscheif eigentlech vu politeschen Attacken, déi fir mech jo weider näischt aneschtes bedeit, datt do eng Gewerkschaft ebe probéiert, e Regierungswiessel erbäi ze féieren. Mee awer wäit ewech vu seriöe Fuerderungen, well déi si wäitgehend, wann ech elo d'Fleegeversécherung huelen, ëmgesat. Dat selwecht gëllt fir den Dossier vun 52 respektiv 78 Wochen, dat selwecht gëllt fir de Projet de loi iwwert de Reklassement. Natierlech huet den OGBL nach och nach vill Revendicatiounen a Fuerderungen par rapport zum Reklassement. Mee hei ass et drëms gaangen, wat ee wëll. Wat wëll een a kuerzer Zäit? Wëlle mer op zwee, dräi, véier Punkten, déi drénglech sinn, wëll mer eppes, wëll mer weiderkommen? A mir hunn eis dofir decidéiert, well dat fir eis den eenzeg realistesche Wee ass. Ech kéint, bon dann, dat huet dann awer elo manner mat där mam LCGB ze dinn, mee méi mat der AMMD ze dinn, wou ech einfach proposéieren an der ganzer Diskussioun, net hier payant, well mir wëssen eigentlech net, wat direkt domat ze dinn huet, mee do, wou ëmmer erëm d'Nomenclature opgeworf ginn, den OGBL ass absolut prett, fir d'AMMD kuerzfristeg ze gesinn, fir dann iwwert déi sougenannten Defiziter vun der Nomenclature ze diskutéieren, déi do ëmmer Evoquéiert ginn. Nach eng Kéier, Mär stinn hannert dem Tiers payant généralisé aus deem einfache Grond, well fir eis dat net nëmmen, net nëmmen materiell wichteg ass fir déi Leit, déi bei, bei den Dokter ginn, mee et ass och wichteg, fir dass d'Leit, déi bei en Dokter ginn, méi Transparenz iwwert déi eenzel Saache kréien, wéi dat haut de de Fall ass. Ech erënneren och hei eng Kéier drun, dass den OGBL sech géint all Iwwerleeungen ausschwätzt vum Dekonventionnement, aus deem einfache Grond, all aner Iwwerleeung, dat wär u sech, kéint ee soen, eng, héchstens giff dat vläicht deen een oder deen aneren a senge korporatistesche Interesse vläicht befriddegen, mee insgesamt fir Lëtzebuerg wär et den Ofbau vun engem solidaresche gemengsamen öffentleche Gesondheetswiesen. Mär wëllen, an mär bleiwen dobäi, keng zweet oder Drëttklassen-Medezin hei, hei zu Lëtzebuerg. Ech ginn dann kuerz nach, bah, kuerz, u sech kéint ee méi laang drop agoen, well do ass eigentlech ganz vill passéiert. Mir hunn dat och haut de Moien nach eng Kéier duerchschwat um Nationalvirstand, an zwar op de Streik, deen am, am Gesondheetswiesen, passéiert ass. Mär hunn eis an deem Streik an eise Fuerderungen duerchgesat. Dat war och absolut noutwendeg an et ass och gutt esou, well mer eben iwwer 700 Leit haten am Ufank an zum Schluss nach iwwer 300 Leit, déi attackéiert goufen, an net, an net vun enger Regierung, fir dat elo hei nach eng Kéier ganz kloer ze soen, mee vu bestëmmte Kreeser aus dem Patronat si se ugegraff ginn, bei Aarbechts a Lounbedingungen, déi se zënter jeher haten an déi se och natierlech iwwert hire Streik verteidegt, verteidegt hunn. Ech wëll hei nach eng Kéier betounen, dass déi dräi Betriber, déi nach iwwreg bliwwe sinn, fir dass d'Aarbechtsbedingunge vun de Leit géife verschlechtert ginn, nämlech Bartreng, Beetebuerg, Sodexo Beetebuerg an den Zitagrupp, dass déi dräi, déi hunn am Ufank, déi hunn iwwerhaupt keng Finanzfroen opgeworf, déi hu virun allem an d'Finanzfuerderung gestallt, nee, et ass grondsätzlech drëms gaangen, de Leit hir Aarbechtsbedingungen ze verschlechteren. An dat war dat iewescht Objektiv vun deem Patronat. An de Streik, deen huet sech ganz kloer géint dat Patronat Geriicht an do si jo verschidde Saache passéiert. Bon, zu Bartreng huet de Streik net laang gedauert, zu Beetebuerg huet e laang gedauert. Ech erënneren drun, datt et dee längste Streik war mat sengen 11, onbefristete Streik mat sengen 11 Deeg zënter 23 Joer hei zu Lëtzebuerg. An do ass d'Situatioun déi entstanen, datt u sech am Kader vun deem Streik sech erausgestallt huet, dass d'Fleegeheim Sodexo Beetebuerg eigentlech konnt deem Ganzen eigentlech net méi standhalen an huet do leider ugefaangen zu Mëttelen ze gräifen, déi illegal sinn, nämlech friem Personal eranzebréngen, als, kann ee soen, als Streikbriecher eranzebréngen, fir eeben nach esoufern deen Aarbechtskonflikt esou wäit wéi nëmme méiglech, esou laang wéi nëmme méiglech oprecht ze halen. Esou vill och zu där Diskussioun, ween eigentlech ween hei Leit, déi ze betreie waren, als Geisele geholl huet an där ganzer Geschicht. Dat dierft domat kloer sinn. A wann ech soen illegal, ass et fir eis e Skandal, e Skandal, datt d'Patronatsorganisatioun Copas Opgeruff huet, besser gesot hir President opgeruff huet, eben un déi aner Pflegeheimer Leit ofzestellen, eng Mise à disposition vu Leit ze maache fir Sodexo Beetebuerg, fir géint de Streik ze goen. Dat ass eng Eng Saach, déi absolut, déi illegal ass an déi op där anerer Säit awer doudsécher engem Riichter, deen um Europäesche Geriichtshaff zoustänneg war fir Mënscherechter, absolut onwürdeg ass. Mär hunn dat dono alles zur Notiz geholl. Mär huelen, mär maachen och am Moment d'Analys, wéi mär do weider dogéint virginn. Mee ech soen, et war fir eis och eng ganz interessant Erfahrung, well d'Police wollt eis jo an deem Moment ewechraumen, wou mer Streikposten opgestallt hu fir eben den Zoutrëtt vu Streikbriecher ze verhënneren. Mir hunn eis do net provozéiere gelooss, mir hu besonne reagéiert an eben dat Ganzt schonn eben lafe gelooss, fir et net op gréisser Konfrontatiounen opzehuelen. Mee dat ass déi richteg, dat ass déi real Geschicht vun deem Streik. An dat huet jo och de Streik ausgeléist an zwee weideren Haiser am Zithagrupp. An dat hätt och ausgeléist, datt mer am gaange war, eng ganz, ganz breet Mobilisatioun am Gesondheetswiesen opzebauen. An dat ass an deem Kontext, dat ass an deem Kontext, an dofir begréissen ech dat elo nach ëmmer, datt de Minister vun der sozialer Sécherheet dohinner gaangen ass a probéiert huet, Solutiounen op den Dësch ze leeën, an aner Wieder, net konfliktfördernd, Säi Rôle war, well hee war eigentlech net dee géint deen ech de Streik geriicht huet, mee déi waren d'Konfliktléisend. An ech soen dat elo ganz bewosst, well, da kommen ech op den LCGB zeréck, well also ech wëll kee Gewerkschaftssträit hei vum Zaum loossen, do loosse mer eis net hin dra provozéieren, mee et ginn einfach Limiten, déi dann erreecht sinn, wann e President vun enger aner Gewerkschaft dohinner geet. a behaapt, datt de Streik am Fleegesektor, datt dat eng Show gewiescht wär, eng Show inzenéiert. Mee do muss ee wierklech intelligent sinn, fir esou eng Show ze inzenéieren. Inzenéiert mol a geplangt vum Minister vun der sozialer Sécherheet, e Minister, deen an dono als domm a inkompetent a liddereg deklaréiert gëtt, wat jo bemierkenswäert ass. Mee, mee, an da kënnt et, dass dat déi gréisst Gewerkschaft hei am Land sech net ze schued ass, an domat si mär gemengt, fir en Acteur an dësem Spektakel ze sinn, seet genuch aus. A ech soen eppes ganz kloer, Ech wäert ni, ni als President da vun där gréisster Gewerkschaft, an et ass gutt, dass een dat unerkennt, ech wäert ni dohinner goen an iergendwann Eng aner Gewerkschaft, déi en onbefristete Streik muss organiséieren, fir d'Interessen vun hire Leit duerchzesetzen, wäert ech ni dohinner goen an dat als e Spektakel, e Besoin zu Show oder als iergendeppes anescht ze diffaméieren. Dat ass den déifsten Niveau, deen een och an enger gewerkschaftlecher Moral an Ethik kann erreechen. An dat wäert mat eis ni ni passéieren. Bei aller Konkurrenz, jo, mee awer net op déi doen, net op déi doen Manéier. Dat geet einfach net. An dat ass och e Schlag an d'Gesiicht vun deenen, well déi, déi op der Plaz waren an déi 300 Leit erlieft hunn, déi do am Streik waren an do déi Emotiounen, déi Ängscht, déi Onsécherheeten, awer och kann ee soen, déi déi Kollegialitéit an dat Kollektiivt, alles dat erlieft hunn, alles wat domat verbonnen ass, esou an de Mond ze huelen, dat ass déifsten Niveau, dat ass déifste populisteschen Niveau an dat ass eeben absolut onwürdeg par rapport zu där Aktioun, vun den Leit, an ech wëll d'Menke widderhuelen, ech hat virun engem Joer geschriwwen, wann et Leit ganz, ganz schwéier fält iwwerhaapt an e Streik ze goen, fir hir Interessen duerchzesetzen, da sinn et d'Leit aus dem Gesondheets an aus dem Sozialwiesen. Si sinn déi éischt, déi ganz no bei deene Leit stinn, déi se ze betreien hunn, a wann et engem wéi deet, mussen an de Streik ze goen, well e keen anert Mëttel méi huet, da si si et, an esou däerf deene Leit net an de Réck gefall ginn. Dat ass vum Fong hier, vum Fong hier inakzeptabel. Wat dee Streik elo ubelaangt, wéi gesot, mär hunn en erfollegräich ofgeschloss. An dat gëllt och fir déi Betriber, déi am Ufank, wéi d'Hospices civilen, da jo och ënnert dem, den Interventiounen op dem, vum OGBL no, oder Servior, just d'selwecht, déi et net zum Sozialkonflikt komme gelooss hunn, u sech d'Interesse vun de Leit ofgeséchert hunn an nëmme a Fro gestallt hunn, sinn och frou, dass déi eben dann haut och vun där Proposition, déi dann d'Patronat huet missten unhuele vum Minister, dass déi och dovu profitéieren, och aus Respekt virun deene Betriber an da fir dann Wa mer scho vun deene Streikende schwätzen, maja, déi Leit, déi ënnert dem Numm vun der Gewerkschaft, déi mat hirer Gewerkschaft dem UGBL de Streik gemat hunn, maja, si hunn och de Problem geléist vun deene Leit, déi zu Konsdref am Fleegeheim schaffen. Do gëtt et eng LCGB-Delegatioun. Den LCGB huet net zum Streik opgeruff, mee dofir hunn d'OGBL-Streikenden och deenen hire Problem geléist an ech hoffen, dass och déi Leit dann deene Streikende Merci soen, déi fir si de Match gemat hunn. Esou vill zu deem doen Thema. Ech hunn dann nach eng aner Saach, well ech och mengen, zum Enn vun der Regierungsperiod ass et wichteg, dass mer als OGBL kuerz drop aginn, dat ass d'Fro Déi wäerten dann an den nächste Méint ëmmer erëm gestallt ginn. Wéi war et dann elo eigentlech mam sozialen Dialog ënnert der Mandatsperiod vun dëser Regierung? Wat huet sech do gedinn, wat huet sech net gedinn? An do gräifen ech dann awer och hei den LCGB op, wou ech et e staarkt Stéck fannen, wann een dann iergendwann seet, dass, an ech zitéieren, Nach ni gouf de Sozialdialog vun enger Regierung esou mat Féiss getrëppelt ewéi vun dëser Regierung an de fënnef leschte Joren. Bei eis soen ech, dat ass eng Mémoire courte, déi do an Erscheinung trëtt. Ech wëll vum OGBL senger Säit Folgendes soen, Ech menge mir haten eis natierlech och gewënscht, dass de Sozialdialog sech nach méi nach méi entwéckelt hätt. Ech hu jo elo beispillsweis Kritik gemaat un deem Projet de loi, dee géint den Accord, dee mer mat der Regierung haten, deen elo net ëmgesat, bis elo ëmgesat ginn ass an och elo net méi wäert ëmgesat ginn. Do hätt ech mer natierlech och déi eng oder déi aner Saach gewënscht, dass et méi wäit gaange wär. Mee d'Mut däerf een ni vergiessen. Et däerf een ni vergiessen, éischtens, datt och de Sozialdialog net nëmmen eng Saach ass zwëschen elo Regierung an enger Gewerkschaft, mee do gëtt et nach am Begrëff vun der Sozialpartnerschaft nach en drëtten dobäi, an deen heescht d'Patronatssäit. An dësem Fall kéint ech do d'UEL stellvertriedend dann do do nennen. An de Sozialdialog huet jo an dëser Regierung scho schlecht ugefaangen am Joer 2014, wéi genau d'UEL refuséiert huet, en Ugebot vun der Regierung par rapport zu dem normale Fonctionnéiere vum Index, dass dat Ugebot ass direkt vun der UEL ausgeschloe ginn. An domat huet jo och do eng ganz aner Säit sech engem Sozialdialog verschloss. Fir de Rescht hu mer ganz, ganz vill Dossieren am, kann ee soen, am Sozialdialog, well De Sozialdialog ass jo net just Tripartite, gell? Also ech bedauern ëmmer déi Leit, déi fir alles no Tripartite, Tripartite, Tripartite jäizen. Nee, nee, et gi vill Gremien, vill Institutiounen, wou eeben d'Méiglechkeet zum Sozialdialog besteet. Ech hu virdrun de CPTR ugeschwat am Kontext vum Camp des Painteurs. Ech hunn och déi schwéier Diskussiounen Vun den Aarbechtszäiten ugeschwat, wou et jo net der Regierung hire Feeler war, dass et net zu engem Accord komm ass mat engem Patronat, esou dass ech ënnert dem Stréch soen, Vun eiser Säit aus huet sech de Sozialdialog egal wéi zu der Zäit virdrun amelioréiert während dëser Mandatsperiod, egal wat mir eis nach méi gewënscht hätten, egal dann natierlech och, wou mer musse soen, jo, par rapport zu enger Attitüd vum Patronat, déi net onbedéngt an eng Richtung gaangen ass, fir hei de Sozialdialog dann och aktiv anzegoen. An anstatt awer nach eng Kéier op déi Behaaptung, dass een dat mat Foussgetrëppel an ni eng Regierung, da wëll ech, ech hu gesot, mémoire courte, da wëll ech awer un all déi Jore virdrun erënneren, wou d'Tripartite hei am Land vun dem aktuelle President vun der Europäescher Kommissioun eigentlech do mat Féiss getrëppelt ginn ass, well schlussendlech permanent probéiert ginn ass, d'Tripartite auszenotzen, se ze benotzen, se ze instrumentaliséieren, fir eisen Indexsystem, fir eigentlech eise Lounsystem hei am Land ze verschlechteren. A jiddweree ka sech nach un all déi Joren do erënneren, an et ass och dank dem OGBL wahr, dass et leider fir déi Säit net duerchgaangen ass, Mee op där aner Säit, leider eben, huet d'Institutioun als Kriseninstrument, an dofir ass et jo eigentlech geduet, vun der nationale Koordinationscomité, vun der Tripartite immens gelidden. A wa mer scho beim Sozialdialog sinn, hu mer och net vergiess, hu mer och net vergiess, iwwert déi Joren no 2008, 2009, ech kéint elo hei déi laang Lëscht maachen vun sougenannten Austeritéitsmoosnamen, déi do géint d'Kafkraaft vun de Leit op villen Niveauen, ob dat steierméisseg, ob dat lountechnesch, ob dat op villen, ob dat am Sozialwiesen gespillt huet, wéi och ëmmer. An deemools war de Sozialdialog de facto hei am Land dout. An dofir soen ech, mémoire courte. An och wann ech mer elo hei méi erwünscht hätt, ech mengen, mär bleiwen ëmmer nach an der Kritik, och par rapport zum Zukunftspak vun dëser Regierung, dat war Deet mer leed, dat war net déi richteg Décisioun. Dat war och iwwerflësseg. Iwwerflësseg, wann ech haut kucken, wat dann erëm enker déi lescht Donnéeë sinn zu der Gesondheet vun eisen öffentliche Finanzen tel quel, awer och dann insgesamt natierlech par rapport zu alle Kriterien, ech nenne se elo Maastricht-Kriterien oder Kriterien vum Semestre européen, whatever. Mee dat sinn natierlech Kritiken, déi Déi bleiwen, mee dat ännert awer näischt, wat mer an der Grondtendenz erlieft hunn, nämlech datt de Sozialdialog sech effektiv verbessert huet. Sou, ech mengen, ech hunn do den Tour vun den eenzelnen Dossiere gemaach. Et bleiwen der nach déi méi spezifesch Kollektivvertragsdossieren oder Konflikter, déi ustinn. Mir erënneren, a mir hunn nach eng Kéier haut de Moien en Appell a mir wäerten do och weider, Maach fir eis grouss Manifestatioun vun eisem Syndikat Bâtiment fir den am Kader vum Kollektivvertragskonflikt am Bau den Donneschden am Nomëtten an der Stad. D'Mobilisatioun déi leeft, déi leeft voll. Och do bedauere mer, trotz Ugebot an trotz dass se am Ufank Jo gesot hu war et herno erëm Een Neen, dass do déi minoritär Gewerkschaft an deem Secteur geduet huet, si wéilt net mat eis eng gemengsam Manif an der Stad maachen, an dofir hu se komescherweis, den Zoufall wëll et, zum selwechten Zäitpunkt, de selwechten Dag, elo hei eng Zwäsch organiséiert. Och dat ass net grad d'Zeeche vun der Solidaritéit, déi eng Gewerkschaft ze förderen huet an deem Moment. wou déi Leit, déi an deem Sektor betraff sinn, vun engem Konflikt, an hei geet et ëm d'Fuerderung vun Lounerhéijungen, dass net grad dat en Ausdrock vu Solidaritéit oder vun engem positive Bäitrag zur Stäerkung vun de Salariéen aus dem Sektor, wat hir Cause ubelaangt. De Streik hunn ech genannt. Mär hunn och haut de Moien d'Informatioun kritt iwwert den Accord bei der Bei der Luxair, de Kollektivvertrag, och do wëll ech elo net weider nach drop agoen. An dann hu mer an engem Betrib, dee Betrib heescht Harsco, deen ass zoustänneg fir, kann ee soen, spezialiséiert Rengegungsaarbechten, virun allem bei Arcelor-Mittal. An do gëtt et och e Kollektivvertragssträit, deen ass mëttlerweil schonn länger Op der Conciliatioun, do ass d'Frist vun 16 Wochen ofgelaf, do huet d'Personal sech ausgedréckt géint déi lescht Propositioun vu Patronssäit an do huet haut de Moien den Nationalvirstand och do de Feu vert ginn, d'Prozedur anzeleeden, dass falls eben do vu Patronssäit näischt Seriöses méi op den Dësch kënnt, dann do d'Durofstëmmung a gegebenfalls d'Streikprozedur anzeleeden. Dann hat mer haut de Moien nach just, kann ee soen, Internan un eisem Aarbechtsprogramm. Deen huet aus zwee Deeler bestan. Deen een Deel, dee musse mer all Joer maachen, dat ass de Clôture vun eisem Finanzbericht aus dem, dësem Fall, 2017. Do gi mer normalerweis presque net an d'Detailer an. Ech soe just, dass och do erauskomm ass, dass d'Finanze vum OGBL absolut gesond sinn. An dann hate mer en zweete wichtige Punkt, an dee betrëfft eeben d'Zukunft vum OGBL, wou mer haut éischtens emol, an dat gesinn eis Statute vir, dass mer d'Méiglechkeet hunn, e Poste vun engem Generalsekretär vum OGBL ze kreéieren. An dee kreéiert ee jo normalerweis dann, Nationalvirstand kreéiert, deen jo normalerweis dann, wann en och dann weess an eng Propositioun huet vun enger Kandidatur fir dee Posten vum Generalsekretär, an dat war haut de Moien de Fall. Ech huelen do ganz kuerz e bëssen aus, well dee Projet steet natierlech an engem gréisseren Zesummenhang. Wéi ech 2014 d'Présidence hei am OGBL iwwerholl hunn, huet sech éischtens emol d'Fro gestallt, wéi laang géif ech déi Présidence maachen. Am Ufank stellen sech jo souwisou ëmmer erëm d'Froen, ob een iwwerhaapt esou enger grousser Aufgab gewuer ass oder net ass. Dat loossen ech elo beisäit, well hannendru stung nämlech nach och eng aner wesentlech Fro, dat ass, dass mer, an dat hu mer hei am OGBL, hu mer eigentlech relativ, mir hunn eng Mir hunn eng, eng, kann ee soen, eng al Gare an mir hunn eng, eng wierklech eng jonk Gare an dotëschent gëtt et, ginn et verschidde Lächer. A mir hunn eis natierlech iergendwann misste Gedanke gemaachen, wéi geet et weider. A menger Missioun lung deemools, mam Unhuele vun deem Mandat, dass den OGBL muss eng, net nëmmen eng Kontinuitéit hunn, mee Deen Dag wou ech giff hei als President ophalen, muss deen OGBL zu 150 Prozent stoen an dann natierlech och op ville Punkte reforméiert, reforméiert oder moderniséiert sinn. An do muss een also rechtzäiteg doriwwer nodenken, wéi et iergendwa weidergeet. Där wësst, mär hunn am nächsten Dezember 2019, net dëse, mee Dezember 2019 eisen uerdentleche Kongress, mir hunn am Mäerz Sozialwahlen, dat fält alles ganz no openeen an dofir hu mer et och preferéiert, haut Decisiounen ze huele par rapport zu der interner Situatioun vum OGBL a wéi et eben an Zukunft soll weidergoen. Ech hunn haut deklaréiert, dass ech d'nächst Joer wäert meng Kandidatur stelle fir en zweet Mandat. dass awer dat verbonnen ass, ganz kloer verbonnen ass och mat der Preparatioun vun engem Generatiounswiessel hei am OGBL an dofir verbonne war och haut de Moie mat der Création de poste vum Generalsekretär an domat och mat der Wahl vun engem Generalsekretär. An dësem Fall ass et dann, an dat ass da fir d'éischt Kéier an der Geschicht vum OGBL, wou et kee Generalsekretär ass, mee eng Generalsekretärin an der D'Persoun vum Nora, vum Nora Back, hat ass also zënter haut de Moie mat, ech mengen, 81 Prozent vun de Stëmme gewieltene neie Generalsekretär vum vum OGBL. An domat ass och kloer, datt op hatt dann d'Missioun kënnt, sech weider opzebauen en vue vun engem Dag, wou dann eebe sollen och nach héijer Funktiounen dann nokommen. Dat huet natierlech och bei eis, bon, ech mengen, ech brauch d'Nora Back elo net vläicht weider virzestellen, vläicht e puer Stéchdatum, 2004, oder besser gesot d'Qualifikatioun, well dat jo och ëmmer gefrot gëtt, mat wat kënnt een hei bei den OGBL schaffen. D'Nora huet e Master an Aarbechtspsychologie An et huet 2004 hei ugefaangen am Beräich Gesondheet a Sozialwiesen als Secrétaire central adjoint. 2009 ass et Secrétaire central ginn, huet jo och all déi wesentlech Dossieren elo beschafft aus all deene leschte Jore. Beim leschte Kongress ass et an d'Geschäftsféierung vum OGBL komm a wéi gesot haut zu dësem Datum Generalsekretär vum OGBL. Sou, dat bedeit natierlech och op eiser Säit aus, bon, et wäert natierlech awer elo bis d'Sozialwale voll an sengem Syndikat nach ebe schaffe mussen, well dat ass awer vill Erausfuerderungen op een, op ee Coup. A mär vun eiser Säit aus bedeit dat och ganz kloer, dass mär déi zwee sinn, déi wäerten am sougenannte Grupp 5 vun der Chambre des Salariés wäerte kandidéiere fir den OGBL, fir d'Chambre des des salariés. Ech mengen, domat dierften deene meeschte Spekulatiounen elo en Enn gesat sinn. Et ass also elo relativ kloer, wat passéiert. Voilà, ech mengen, ech wär elo komplett gewiescht a stinn Äre Froen zur Verfügung.